рахматулла баракату хәерле кичләр хәерле тормыш һәр баршагызга да менә карашмә дигән авыл инде бу әйе шунда яшибез аллага шөкер менә дүрт ел Дан арты инде ел ярым Аллага шөкер инде монда кайтуга. Менә шуннан бирле инде авыл халкына инде менә пычак үткәрергә тырышам. Нинди әйберләр кирәк инде? Пычак, балта, пычкылар иншалла үткәрергә тырышам. Кирәк, кирәк кирәксә инде көрәкләрдә, пилаларда үткәрәм. Мясорубка пычаклары да, аның решеткаларында инде. Әйе, менә сары өстә ала торган э, электрический машинканың пычакларын да үткәрәләр иншалла. Халык болай Үзе килә инде, Аллаһ шкер. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен дип тырышабыз инде. Акча йөзеннән түгел инде бу. Халыкка бурыч йөзеннән инде Аллаһ шкер әйдә. Шулай итеп, әҗи булса, әҗи сәвап булсын дип инде тырышабыз иншаллаһ. Халык тоже инде безгә менә карата Аллаһ шкер барсы да уңай мөгаләмәдә торалар инде барсы да ярдәм итәрә торалар. Менә шул өйне салганда да инде барсы да инде булышты бөтен авыл кешесе Аллаһ шкер. Менә күпме кеше булышса да, бер тин алмадылар, әйе, барсы да шулай. Алар да изгелектән булсын дип тырыштылар инде. Менә мин дә шул изгелектән дип тырышам инде, иншалла. Шул белгән эшем, булдыра алган эшем шул инде. Бер менә пычак үткәрү, менә әйберләр үткәрү. Ничегрәк башларга инде Нургаз дин пычак үткәргәндә? Пычак үткәргәндә инде баштан пычакны визуальный орыш әйткәндә карыйбыз инде. Менә карап чыгабыз. Ул чистамы? Әйе, менә нинди хуҗадан килгән бит инде, нинди кешедән. Ул чистамы? Ул турымы? Әгәр кәкрәйгә булса инде әзрәк аны турайтабыз. Пычрак булса инде әзрәк чистартабыз. Беренче юлы инде, икенче юлы килгәндә алар үзләре дә белә инде. Аны чистартып киләләр, юып киләләр. Әгәр майлы булса инде фейри белән яхшылап юып киләләр инде. Әйе, теге мине әйе. Шулай иттереп, ни беренче караганнан соң инде аннары үткәргә торабыз инде. Мин ике таш белән үткәрәм инде. Беренчесе менә монысы Ныграк үткән торган белән үткәнләр инде баштан грубый не була инде грубый үткәрүче грубый таш белән аннары икенчесе инде менә маса эшли помощник инде аллага шөкер инде баштан менә бу инде бу пычак хәзер үткәргән не грубый белән үткәргән инде мин моны менә хәзер ни белән үткәреп күрсәтәм инде

Аның менә фаска дип атала инде үткән үткенләгән урны ул тигез килеп чыга. Шуның өчен инде мин бармам куям яша и шулай үткәрә. Бәлки дә кыйтлыйм. Менә шулай ике яклап үткәрәм яны моторга. Менә килеп чыга. Баштан жура барып та үткәрәм. Әйе.

Мал чала торган пычакларны да үткәреп Мал чала Дибәрәсең инде. Үткәрәбез, Аллаһ шөкер, башын да үткәрәбез. Нинди нинди инсаф үткәрәк, башын да үткәрәбез. Нашувкаларда үткәрәбез, иншаллаһ. Үзең менә мал э, чаласыңмы? Мал чалырга, честно әйткәндә, менә мин дөрес кенә әйткәндә инде мал чалырга менә үзләрен җитми. Менә мин куркмыйм да сыман инде аны чалырга. Ну, җәлләмим дә сыга. Менә Миннән булмый ул. Менә ул миңа яшьлектән үк салмагач, чалмагач инде хәзер 62 яшькә җиттем. Хәзер чалмамдыр инде. Әйе. Миңа бер малай чалып бирә, чалып бирә, эшкәрт әле мин. Аллага шөкер. Пыч- Пычак синнән инде үткен пычак. Үткен үткен пычак миннән. Аннары ул шул корбан чарыгы инде безнең. Основной корбан чарыгы без бүтән чәлем алып тотмыйбыз. Менә шул корбан чалып биргәч инде теге малай, э, минем минем дус егетем бар инде, әйе. Менә шул чала да китеп бара инде ул. Мин калган үзем эшкәртәм. Үзем эшкәртәм, үзем турыйм, ә, туныйм, нитәм, үзем